Karoç menem oturdym oturdym indi bu ýylky iki müň ýigrimi dördünji ýyldaky çenlimi obnowit etmäne başladym kim köpden bäri görýän bolsa her ýylyň başynda özümiň iki müň ýigrimi üçde edesim gelýän zatlary ýazýan maksat hökmünde çel hökmünde geçen ýylky mine şundan gdýeta altmyş prosent boldy kyrk prosentam bolmady olam obstoýatelstwonyň üýtgemegi esasynda köp gezek praktikować ediň gowy zat diýip rekomendować etdim ondada ýene aýtmak isleýänler desvitwno rabotaýt sebäbi men käbir zatlary prosta ýazdym ederini öýtmedim ýöne ýazdym niýetime görä olaram boldy hudaýa şükür indi iki müň ýigrimi dört ýazmakçy oba onam ýylyň ahyrynda jemläp seredip. Şeýle begenip otyryn-da, et bildigine. Mysal üçin, primer nähili ýazýanymy aýdaýyn, hä. Bismillarahmanrahim, ser na dwasyt treçiýo goda nesip bolsa, inşallah diýip. Koneşno, o wagt planda bu ýokdy, bu çuda. Onsoň çykdy, ony planlaşdyrybam bolmaýar, Hudaýjanyň elinde o zatlar, Hudaýjan berýär diýip düşünýär, şonuň üçin plana ýazylanok bular. Hawa, janyň sag, zibir ýaşamak, öz üstüňde işlemek, şular ýa. Instagramda ýüz elli müň etjek diýipdirin. Tiktokda ýüz müň diýipdirin. Kanyejna gülküli. Hawa, onda-da ýazdym, ora bolmady. Onda-da bolýar, şu bolşuna-da närazy däl. Bu aýda girdeýjiňi galdyrmak, kanyejna, olam kän onýak däl, üýtgeşik däl. Hawa, özüme dogry gelýän okrujeniýa girmek, şu okrujeniýada bolmak, Hudaýa şükür ugruna. Ata-eneme, karoçe, ýakyn etmek ýanyma, jigilerimi, Hudaýa şükür boldy. Onsoň iki sany bergimizden ýapmak diýdim. Hawa, maşyn i ýene bir kredit. Hudaýa şükür, onam ýapdyk. Soň ýüzüme şlifow etdirjek diýip ýazyp durun üç gezek. Çislolary bilen ýazmaly. Haçanda şular ýaly zat ýazýaň-a, şony göz öňüňe getirmeli, wizualizirować etmeli, şo ýerdäki aşuşeniýany özüň duýjak bolmaly, şo duýgulary. I şony hem datasy bilen, primerno, haçanrak edersiň diýip, Ýazmaly, diňe ýazanyň bilen bolanok, şoňa görä hereket etmeli, şoňa görä plan düzmeli, şoňa görä zadaça düzmeli, şola görä hereket etmeli, hatýa men oturan, dekretde oturan adam, ýöne onda-da, dekretde oturan adam, ýöne onda-da uspeşnyý, ýagny bir zada ýeten adamlaryň priwiçkalarynyň biri-de planlaşdyryp, şo planlaryna ýetmek. Aslynda birinjilik şony arzuw etmeli diýle. Arzuwdan soň ýaňkyny depdere ýazmaly, depderden soň plana geçirme, plandan ýöneticden zadaça geçirip ondan soň deýstwet etmeli. Lýuboý arzuwy şeýdip amala aşyrsaň bolýar. A biz bolsa hatýa by şony arzuw edip şony depdere geçirip şony ýerine ýetirmäni öwrenjek bolýan, priwçka etjek bolýan özüme. Soň koroç öýleri remont etmeli diýip ýazdym. Etdik. Men Omaha kelläme gelen wagty edip bilerim, edip bilmerim ýagdaýym bolarmy diýip pikir edýärdim. Maşyn zat almak, telefon almak o zatlary edip bilmedik, ýöne onda-da niçego straşnogo indiki ýyla geçirýän. Edip bilmedik zadyňy geçirýäň, üstünde pikirlenýäň destwitinda gerekmi şo saňa, gerek dälmi birinji pikirlenýäň, soň yzyndan gerek bolsa indiki ýyla geçirýäň. Şolar ýaly. Bolmadyklaryny aýdyşdydym, indi bolanlaryny. Şo bolmadyklarynyň ýerine Hudaýjan ondan gowy zatlar berdi. Eminjik boldy. Hawa, gyz jigimi çykardyk. Hawa, jigilerim ýanyma geldi, nesip edenden. Hawa, edil seň isleýşiň ýaly däl, ýöne ondan başgaçarak, ondan gowusy diýjek bolýan. Şoň üçin şükür etmeli baryňa. Hawa. Göwnüňe görä maksat goýmaly, çel goýmaly i şoňa ýetjek bolup hereket etmeli. Nesip edenden bu ýylyňkylaram ýazaryn we indiki ýyl otçýot geçirin onam meň bilen galsaňyz diýeýinmi. Hawa şular ýaly. Size-de peýdaly bolsun diýip aýdyp geçdim. Sebäbi men uje iki iki ýyl bäri haýran galýan her gezegem görýände men şony şu mahal nädip pikirlenibildikam nädip kelläme geldi. Aýdýalar-a şol Eger sen şony amala aşyryp bilmeseň diýýä, şol kelläňe gelmeýämişin. Hudaýjan ujy kelläňe gelende ujy şoňa energiýa-da berýän eken.